wĩ mwega mwĩroreri wakwa rĩtwa rĩakwa nĩ pastor john ngĩkũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ya gũtwarana na ngai nĩngenete mũno nĩ tondũ wa comment iria ũkoretwo ũgĩtũma na ngacokia ngatho nĩ kũmenya atĩ mũgambo ũyũ Na kĩ- eh, kĩhunjio gĩkĩ hingo ĩrĩa ngũkĩaria na hingo ĩrĩa mũgambo kuuma igũrũ hena mũndũ ũrathikĩrĩria ngacokeria ngai ngatho mũno nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na ngĩkũnyita ũgeni mũthenya wa ũmũthĩ tũgũthoma thĩinĩ wa mathayo inyanya mĩrongo ĩrĩ na ithatũ tũikũrũke ũguo hanini Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Jesu akĩingĩra gatarũ-inĩ o hamwe na arutwo ake. No o rĩmwe gũkĩgĩa na kĩhuhũkanio kĩnene kũu iria-inĩ, nako gatarũ gakĩenda eh, kũrĩra eh, kũ, eh, kũrĩra nĩ ũndũ wa makũmbĩ ma maĩ. Hĩndĩ ĩyo Jesu arĩ toro.

Kĩmũmakĩtie ũguo, kaĩ wĩtĩkio wanyu nĩ mũnini-ĩ! Agĩcooka agĩũkĩra, agĩatha rũhuho na iria ihoorere, nacio ikĩhoorera gũkĩra, gũgĩkira ki. Reke tũhoe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia. Thengiũ nĩ tondũ wa mwĩroreri wakwa. Ndahoya Baba mũgambo ũyũ Mwathani, Ũrotũma mũtũrĩre wake ũcenjie. Kiugo gĩkĩ Ithe wa maithe maitũ, ndahoya kĩingĩre thĩinĩ wake Mwathani, kĩrute wĩra, na baba ũyũ agĩe na ũira, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ, arĩria ngoro yake, na situation ĩrĩa aragerera, na mũtũrĩre wake Ngai, ũrogarũrũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩtwagũtĩa na twakwambararia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twetĩkia. Mwĩroreri wakwa, mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda kwarĩria ngoro yaku, ndĩrenda kwarĩria hali ĩrĩa ũragerera, na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kwaria kiugo ũhoro wa kwĩhokera Ngai. Mwathani akumio mũno. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩmwe Jesu makĩingĩra gatarũ-inĩ na mendaga kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ wa iria. No maandĩko ma Ngai maratwĩra atĩrĩrĩ, nĩ makinyire handũ, nako gatarũ-rĩ, gũkĩgĩa na makũmbĩ gakĩambia kwe- eh, gakĩambia gũtebebio gakĩambia gũkuo na arutwo a jesu rĩ makĩambia kũgeria ũrĩa mangĩahotire makĩgeria hinya wao wothe no ĩndĩ makũmbĩ marĩa mathire na mbere na kũneneha mwathani akumio mũno niĩ nĩ njũĩ nĩ maũndũ maingĩ tũgeretie ithuĩ nĩ maũndũ maingĩ ithuĩ enyewe twĩrutĩire nĩgetha tuone eh, makũmbĩ kana nĩ mekũhorera niĩ nĩ njũĩ thutha wa covid, eh, covid gũka thĩinĩ wa bũrũri nĩ maũndũ maingĩ mũno andũ nĩ mabutirwo mawĩra kĩu eh, macio nĩ makũmbĩ Kĩu no gĩthingithia, nĩ kĩũndũ gĩokire gĩkĩinainia mawĩra marĩ ma bata mũno. Nĩ kũrĩ andũ mandĩkĩtwo mawĩra ma mbeca nyingĩ mũno, nĩ kũrĩ andũ marĩ na mbeca, nĩ kũrĩ andũ marĩ nginya na ũhoti wa gwĩka maũndũ manene. No thutha wa Covid gũka-rĩ, maũndũ nĩ mahĩngĩcanire. Comfort, andũ makiuma comfort, nĩ tondũ hingo ĩrĩa makombe megũka, makũrutaga, harĩa we ũrarĩ magatũma ũremwo nginya ũrigagwo ũrĩa ũgwĩka nĩ tondũ ona wathiĩ kũrũgama ũkoragwo ũkĩgwa wageria eh, kũ- eh, kũruta maĩ marĩa tondũ maĩ marĩa nĩ maingĩraga thĩinĩ wa gatarũ arutwo mageririe gũtaha maĩ makĩremwo niĩ nĩ njũĩ bamĩrĩ ĩyo yaku rĩ nĩ kũrĩ na maĩ ũgeretie gũtaha nĩgetha nyũmba yaku ĩrũgame no o- o- ũkona o ũrĩa ũrathiĩ na mbere na kũgeria eh, gũthondeka maũndũ noguo maũndũ marathiĩ na mbere na, na, eh, na, na, na gũthũka makĩria o ũrĩa ũrageria kũrũgama ũgakora ndũngĩhota kũrũgama mwathani akumio mũno ndiũĩ kana we nĩ ũragerera situation ta ĩno ndiũĩ kana we nĩ ũrekorete situation-inĩ ta ĩno nĩ tondũ hingo ĩrĩa kwagĩire lockdown maũndũ maingĩ nĩ mathũkire maundu maingi andu aingi ni maremirwo nginya ni gwika maundu na nikio gukoretwo gukirwo atiriri ati bururi eh, bururi wa Kenya ona kana thi yothe andu miaka ingi iguka ni marwarire meciria na koguo kwina uhotekeku ati miaka ingi iguka andu aria menomo megukorwo mari anini muno nie ni ndirakuhoera we thiini wa andu aria ngai egutuma mahote kurugama we ukorwo wi umwe wao mwathani akumio muno hingo ĩrĩa gatarũ gaka kambirie gũtebeba arutwo nĩ mokiri- mokĩrire ũrĩa wĩna hinya akageria gũ- gũkarũgamia ũrĩa wĩna ũgĩ akageria kwe- kũrũa na makũmbĩ marĩa no maandĩko maugaga atĩrĩrĩ makũmbĩ mathire na mbere na kũneneha ndiũĩ nĩ maũndũ marĩkũ we wĩrutĩire we we mwenyewe ũkageria kũrũgama no ĩndĩ ndũngĩhota ũkageria kũinvolve andũ angĩ no andũ acio makakũ disappoint mũthenya wa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ wĩna jesu wĩna jesu tanjĩrĩra ũcio wĩ hakuhĩ wĩna jesu nĩ tondũ wĩna jesu ona angĩkorwo e toro ena ũhoti wa kũrũgama na ahorerie makũmbĩ mwathani akumio mũno ona kũngĩkorwo gũthiĩte ũguo gũthiĩte no wĩ na jesu ngai ũcio ũtũraga muoyo kwĩ hingo ũmwĩtĩkagĩria na mũthenya wa ũmũthĩ wehokera ngai mũtũrĩre waku we mwĩtĩkĩria atĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ ũgĩ waku nĩ ũkinyĩte mũico nĩ ũcarĩtie mawĩra ũkanoga solution ti kwĩyũraga solution ti gũquit solution nĩ kũinvolve ngai thĩinĩ wa maũndũ-inĩ maku mwathani akumio mũno arutwo a jesu hingo ĩrĩa makinyire makĩona haha rĩu nĩ maremwo makĩnoga makĩona maĩ no gũthiĩ na mbere marathiĩ na mbere na kũingĩha makũmbĩ noguo marathiĩ na mbere na kũneneha maandĩko ma ngai marauga atĩrĩrĩ ũmwe wao rĩ akĩmenya kumbĩ jesu e gũkũ akĩmenya kumbĩ ona kũrĩa megũthiaga rĩ matikũmenyaga no ũrĩa ũkomete nĩwe ũramenya reke ngwĩre rũciũ rwaku rĩ tiwe ũrũĩ nĩ ngai tiwe ũrũĩ nĩ jesu ũcio wĩ gatoro-inĩ gaku na ũcio ũramenya rũciũ rwaku rĩ etagwo alfa na omega nĩwe kĩambĩrĩria na nĩwe kĩrĩkĩro thĩinĩ wa kĩhiko-inĩ kĩu gĩaku rĩ akĩrĩwe wambĩrĩirie na ũcio nowe ũkũrĩkĩrĩria na hingo ĩrĩa etagwo alfa na omega rĩ akoragwo anyitĩte mũico ona akĩambĩrĩria mwathani akumio mũno biacara ĩyo yaku rĩ ĩronekana ĩgĩthingitha rĩ atakĩrĩ we wambĩrĩirie na nĩ jesu mwathani akumio akĩrĩ ngai wakuonirie idea ĩyo na nĩkĩo wokĩrire mũthenya ũmwe ukiuga ni ugutuika mama boga ukiuga ni ugutuika eh, ndereba ukiuga ni ugutuika kiria wetha ici muthenya wa umuthi uri kuoguo riria kwina makumbi ri andu no mage kumenya solution we mwenyewe uge waku no uringe ihiga no ucio wambiriirie ri mandiko maugaga ni mwihokeku na we we- ucio wambiriirie niwe uwi uria ukaurikiriria mwathani akumio muno niki wanoga ni family yo yaku niki wanoga ni biashara yo yaku niki wanoga utungata-ini ucio na tiwe wambĩrĩirie hena ũrĩa wambĩrĩirie thĩinĩ waku andũ aingĩ nĩ meyũragĩte thĩinĩ wa bũrũri ona eh, nja wa bũrũri nĩ tondũ mathiĩ makinya mũico monaga tarĩ o merehire gũkũ thĩ ĩno tareke ngwĩre

ngai ũcio wakũmbire nĩoĩ na ena mĩbango mĩega igũrũ rĩaku na arauga atĩrĩrĩ ti mĩbango ya gũkũnina koguo handũ hothe ũgakora mũthiro ũkamenya ũcio ti mũbango wa ngai mũbango wa ngai nĩ rĩrĩ ũtuĩkanie thĩinĩ wa mũthiro ũcio na mũkĩra ũrĩa ũngĩrĩ ũrũgame na uge kwĩ ngai matu-inĩ mwathani akumio muno ndukanetikire kuragwo ngoro ndukanetikire maithori kurira maithori na wina ngai uria uturaga muoyo andu no umaririre no thutha wa kurira ri makwire matire na kihonia no he ngai uturaga matu-ini he ucio ukui he ucio ui rucio rwaku hingo yothe wamuturiria maru ri ena kihonia kia muturire waku mwathani akumio muno tigaga kuona ta ũtathomire tigaga kuona ta bũrũri ũyũ ũtarĩ wa andũ arĩa mathomire aca angĩkorwo ngai onire egũkũhũthĩra o ũguo rĩ ũtarĩ na mathomo maku rĩ ĩ hihi nĩ ũrĩ weyũria kĩũria kĩmwe nĩ tondũ twanathoma rĩ rĩrĩa wathiĩ na mbeca bengi rĩ nĩ ũragio wakinyire class k nĩ tondũ he handũ hakinyaga ũ- kĩrĩa kĩrĩa ũra eh, kĩrĩa ũra earn nĩkĩo kĩra- kĩna bata mũno gũkĩra history yaku mwathani akumio muno gutikoragwo na raini ya, ma- ya, ya house girl na raini ya maprofesa wathiĩ bengi ũthiaga na mbeca na gũtirĩ ciringi yandĩkĩtwo we wĩ washimani niĩ kwĩ hingo ndarĩ washimani na hingo nĩrĩo ndahingũrire akaunti yakwa na ndathiĩ kũrĩa bengi-rĩ ndionire raini ya mawashimani ndonirio raini ya gũthiĩ kũ deposit mbeca kwoguo he handũ hakinyaga meciria maku ũgakora timo mararuta wĩra no ngai akũririkana rĩ ngai akũringithia kĩgunyĩ rĩ ũgũgĩtĩĩka mũndũ wa ngai mwathani akumio mũno ndũtige rĩu kwĩnogia ndwĩtĩkĩrie ngai mũtũrĩre waku ndwĩtĩkĩrie ngai biacara yaku ndwĩtĩkĩrie ngai kĩhiko kĩu gĩaku

nĩ wega ũmathekerera kwĩ ngai nĩ wega ũinvovu ngai rĩu wĩtĩkĩra ngai atĩrĩrĩ atĩ ũmwarahũre harĩa akomete na mahoya ũmwarahũre harĩa akomete wĩ mwĩre atĩrĩrĩ nĩ ihinda rĩaku maandĩko marauga atĩrĩrĩ ngĩthiĩ kũrĩkĩrĩria atĩ jesu rĩrĩa arũgamire onekire nĩ andũ othe nĩ arũgama narä korwo wetä kä ria ngai arũgame maũndũ-inĩ maku nĩ tondũ ũcio nĩwe ũrĩa onekanaga hingo ĩrĩa arĩa angĩ marenyitĩra jesu we nĩ kũrũgama arũgamire na akĩhoreria makũmbĩ wĩtĩkio waku-rĩ ĩũhiana atĩa ngoro yaku-rĩ ĩtĩkĩtie ngai mũthemba ũ nĩ tondũ ngai ũrĩa wĩtĩkĩtie mũndũ mũgiĩ atĩrĩrĩ the god you perceive is the god you receive atĩ ngai ũrĩa wee woete ũcio nowe ũkwamũkĩra kwoguo ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ĩtĩkia ngai waku no ahote maũndũ marĩa we ũtangĩhota na kũrĩa waremererwo rĩ ũcio nĩwe wĩna ũgĩ waku reke ngai onekane reke ngai arahũke onekane mũtũrĩre-inĩ waku mwathani akumio muno daudi augire thiini wa psalm 78 ati mwathani arahuka eh, uskate eh, my enemies ya kwamba ngai itikira kwarahuka uhurunje thũ ciakwa ngai aroarahuka mũtũrĩre-inĩ waku ahurunje acio marũaga nawe ngai ũcio aroarahuka ahurunje acio marũaga na kĩhiko gĩaku ngai aroarahuka ahurunje acio makũdisappointaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo mwathani akumio mũno niĩ ngwenda gũgũtiga na kiugo gĩkĩ ngwĩre atĩrĩrĩ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgeretie maũndũ na ũkaremwo na wĩna ngai na ugaga jesu nĩ mwathani ĩtĩkĩra kuma mũthenya wa ũmũthĩ twarana na ngai ũyũ nĩ tondũ nĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũtwarana na ngai ĩtĩkĩra kũinvovu ngai thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ tondũ ngai ti kũrega aregaga Ngai nĩ endaga ũmũ involve nĩgetha nake aingĩrĩre tondũ ona niĩ ingĩũka handũ na wage kũhoya ũteithio niĩ no nemwo nĩ kũingĩrĩra maũndũ maku ona Ngai mwenyewe rĩ nĩ arabatara ũmũ involve Ngai atũheire freedom na nĩkĩo akwĩraga ũthure muoyo na ũthure mwaki nĩ tondũ nĩ atũheire freedom kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ wetĩkĩra kũ involve Ngai nĩ ekwĩyonania reke tũhoe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo nĩ twagũtĩa na twakwambararia nĩ wega nĩ tondũ wa mwĩroreri mũthenya wa ũmũthĩ baba nĩ kũrĩ maũndũ mamũtebebetie ngai nĩ kũrĩ na maũndũ matũmĩte ngoro yake ĩiname no mũthenya wa ũmũthĩ rĩ ndahoya akwĩhokere maũndũ maya nawe ngai warahũke wĩyonanie ndahoya atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ ndũgetĩkĩre ndungata ĩno yaku ngai ndũgetĩkĩre bamĩrĩ ĩno ngai ndũgetĩkĩre eh, biacara ĩno mwathani ĩtuĩke ya gũthira ngai nawe nĩwe mehokete mwathani reke hingo ĩrĩa megũgwĩtĩkĩria nawe ngai ũrũgame na wonekane horeria makũmbĩ ta ũrĩa wahoreririe na ma- mũgĩthiĩ na mũgĩkĩra mũkĩra ũrĩa ũngĩ mwathani tondũ nĩwe ũĩ kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro mwathani gĩtĩkĩre kũhoreria makũmbĩ ma mũtũrĩre namo maũndũ magĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo twahoyo na twetĩkia amen ngai wa muoyo akũrathime mũno na thĩinĩ wa, ya- wa, wa, wa youtube channel niĩ nĩ ndĩrabatara comment yaku nĩgetha ũnjĩre maũndũ marĩa ngai ũgũgwĩkĩra hingo yothe tũraria kiugo gĩake nĩ tondũ kiugo gĩake nĩ kĩrĩ hinya niĩ njĩtagwo pastor john hunjagia thĩinĩ wa kanitha wa holiness of christ rungu rwa bishop francis mũirũrĩ Wĩ karibu mũno na Ngai wa muoyo arokũrathima. Ũngĩenda tũhoe nawe, namba yakwa nĩ 0714 530077. Ngai wa muoyo akũrathime na Ngai arohoreria makũmbĩ maku. Shalom, shalom.